Din id-dilka mqaddsa għat-tiba u l-ħniena kbira tiegħu jaqaf miegħek il-Mulej bil-grazzja tal-Ispirtu s-Santu. Jaħfirlek dnubietek u jsalvak, iħenn għalik u jgħinek. Forsi huwa kliem li ma tiftakarx li inti xi darba ntqal lilek jew li xi darba xi ħadd qalu l xi ħadd, imma dan huwa l-kliem li s-saċerdot jgħid fil-mument tad-dilka tal-morda. Illi l-qalba tiegħu kif stajna nisimgħu hija l-mument tal-ħniena b'din id-dilka mqaddsa għat-tieba u l-ħniena kbira tiegħu Jieqaf miegħek il-Mulej bil-grazzja tal-Ispirtu s-Santu. Jaħfirlek dnubietek u jsalvak, iħenna lejk u jgħinek. Forsi din il-kelma f'dan il-ġublew ta' ħniena li daqt nagħtu bidu għalih imniedi mill-Papa Franġisku, hekk tista' tkun kelma li ħdejn il-persuna tal-marid ma tibqax biss fuq fomm is-saċerdot, imma b'xi mod issir anka il-fomm ta' kull nisrani ħdej kull persuna marida. Il-Papa jgħidilna fil-ftuħ tal-ittra tiegħu, Misericordias Vultus, illi Ġesù huwa wiċċ il-ħniena tal-Missier. U dan il-wiċċ ta' Ġesù però huwa l-wiċċ li tidher fuq wiċċek, fuq wiċċi, ħdej kull persuna li marida. Il-marid fejn se jaraħ dan il-wiċċ ta' Ġesù jekk mhux fuq il-wiċċ tiegħek u fuq il-wiċċ tiegħi. U allura jien nru, għeżiżti, matul din is-sena tal-ħniena, aħna kif nistgħu ngħixuha din il-ħniena ta' Alla qrib il-marid. L-ewwel ħaġa, nixtieqek eh, naqsam ftit ma' ħuti saċerdoti, il-kol kemm aħna. Għaliex is-saċerdot huwa Kristu ieħor. Bil-qawwa tal-ordinazzjoni saċerdotali, is-saċerdot jersaq lejn il-marid mhux bħal kull persuna kwalsiasi, imma taħt il-qawwa taħt l-unzjoni tal-Ispirtu Santu li rċieva. U meta Ġesu Jitkellem minnu nnifsu bħala il-midluk dak li rċieva l-qawwa tal-Ispirtu, fil-ktieb ta' San Luqa, Kapitlu erbgħa, jgħid l-Ispirtu s-Santu kkonsagrani u fost l-affarijiet li jgħid biex iwassal bxara tajba lill-fqajrin eċċetera. Hemmhekk għandna verament Ġesù il-Kristu u s-saċerdot il-Kristu ieħor iġib il-preżenza tal-Missier għal persuna marida, imweġġgħa, imfarrka fi ħdan is-soċjetà. Is-saċerdot jersaq lejn il-persuna marida bil-qawwa tal-Ispirtu mhux bil-qawwa tiegħu. Għaliex? Għax dak li għandu x'joffri f'dak il-mument hu dak li jgħidilna San Pawl, għeżież tiegħi, illi bl-istess faraġ li Alla jfarraġ lilna, aħna rridu nfarrġu lil xulxin. Qatt kunt marid u saċerdot talab miegħek? U qatt kunt marid u talab miegħek u waret x'paċi ħassejt fil-qalb tiegħi? Dak huwa l-faraġ tal-Ispirtu Santu. Li San Pawl b'mod ieħor jidinna wieħed mill-frott tal-Ispirtu Santu fl-ittra tiegħu Galatin kapitlu 5 vers 21-22. Eżis saċerdoti li forsi qed issegwuna bħalissa. Matul din is-sena ta' ħniena ersqu lejn il-morda bħala nies midluka li għandkom il-qawwa tal-Ispirtu fikom Poġġu jdejkom fuq il-morda, itolbu magħhom ħalli jesperjenzaw din il-qawwa tal-faraġ tal-Mulej. Però, eżisti, is-saċerdot jista' joffrilna ħafna wkoll iktar minn sempliċiment talba. Hija is-sagrament tad-dilka tal-morda. Matul din is-sena tal-ħniena rridu niskopru anka id-dilka tal-morda bħala sagrament tal-ħniena t'Alla għalina. Ej, ma ħarsux lejh bħala sagrament tal-mejtin, eżisti, mhux mamma mija ġer xi ħaġa, qiegħed bil-griżma ġifieri wasal biex tmut. Qiegħed bil-Griżma ġifieri l-ħniena ta' Alla qiegħda fil-ħajja tiegħek. Però biex niċċelebrawha b'mod konxju, ejjew nagħmlu dak jgħidilna San Ġakbu, ejjew kun il-marid li jibda jitlobha. Eh, San Ġakbu jgħidilna kapitlu 5, hemm xi ħadd marid foskom ħaj sejjaħ lill-presbiteri tal-Knisja. Eh? Ejjew nħajru anka s-saċerdoti nħajru n-nies, però anka kull min qed isegwi nitgħallmu kif nitolbu aħna għal dan is-sagrament. Issa ċertament mhux ħadd itlob għalih jekk jest l-aħħar nifsijiet ta' ħajtek. Jiġifieri il-Knisja turina li mhuwiex għall-aħħar nifsijiet tal-ħajja tagħna. U dan nixtieq ħenġiġkom hemm dan l-mument tal-ħnina t'Alla li huwa available għalina Imma xi drabi ma nkunux aħna stess li niftuħ dan il-bib. Irdu dejjem il-ħaddieħor li jiftaħunna. Ejjew nitalmu naddu aħna jista' jkun dan bib taħnina wkoll li anka l-Papa Franġisku qed jipproponilna mhux neċessarjament ta' dat sagramenti u juża bibien oħrajn, imma forsi dan id-dilka tal-morda tista' tkun bib taħnina għal-morda. Ejjew ma nibżgħux nitolbu l-qawwa tal-fejqan f'dan is-sagrament li kif għedtilkom fit-talba tiegħu hija l-ħniena ta' Alla li tiġi tmissna. Fl-aħħar mill-aħħar Ġesù ta' drabi fil-Vanġelju, pereżempju San Mattew kapitlu 14 vers 14 jgħidilna u tħassar il-morda tagħhom u fejjaqhom. San Mar kapitlu 1 vers 40 jgħidilna meta mar wieħed lebru San Ġesù jgħidilna il-Vanġelu imqanqal mill-ħniena Ġesù mettidu fuqu u messu. Ġesù, fil-persuna tas-saċerdot, meta jarak, jitqanqal bil-ħniena u jrid imessek, ipoġġi idek fuqek u jagħtik il-qawwa u l-faraġ tiegħu, il-faraġ fit-tbatija jew il-fejqan, kif jogħġbu jagħtina hu. Però il-ħniena mal-marid matul din is-sena eżisti mhux biss għalina saċerdoti biex niċċelebrawha. Ġesu, wieħed mill-atti ta' ħniena li jsemminna li anka l-Papa Franġisku Qed jippromwovi anke fl-ittra tiegħu lejn l-aħħar hija kont marid u ġejtu tarawni. Eżisti, persuna marida waħda mill-iktar affarijiet li tgħaddi minnha hija s-sens ta' biża', s-sens ta' iżolament, is-sens li nħossok waħdi. Ġesu interessanti li f'dal opri ta' ħnina kont maritu ġejtu żuruni. Hemmhekk ma jidinniex kont maritu ġejtu tfejquni. Ċe huwa l-mument meta għandna bżonn il-preżenza tagħna Preżenza ta' mħabba, preżenza ta' ħniena, preżenza li timla qalb il-bniedem, preżenza umana li allura anke ma' min mhux nisrani li forsi mhux lest li jirċievi t-talba, mhux lest li jirċievi s-sakrament, jew uħud minna li forsi ma tantx għadhom daqshekk prattikanti u ma daqsxejn xettiċi mis-sagramenti. Aħna wkoll nistgħu jkunu preżenza ta' ħniena, preżenza illi tfejjaq. Ejjew nagħmlu ħilitna Imma mhux ta' darba fil. Iju nieħdok commitment matul din is-sena. Forsi mqar persuna waħda mill-parroċċa tiegħek. Persuna waħda li qiegħda fit-triq tiegħek li hija marida, persuna waħda li qiegħda long term f'xi sptar. Li tuħu commitment, tmurx tara l-mitruħ, ara l-waħda. Imma l-waħda u ta' spiss kun dik il-preżenza ta' Ġesu anka mingħajr ħafna kliem, imma preżenza illi tfarraġ. U l-aħħar ħaġa eżisti, il-ħnina tal-ma lejn il-marid tal-mulej tider permezz ta' tobba, ta' nurses, tal-ispiżjara, tal-istaff mediku. Iktib ta' Bin Sirak, kapitlu 38, għanna passaġġ mill-isbaħ fil-kelma tal-la, fejn jgħidilna li kull fejqan jiġi minn Alla number one, Sew bit-talb u sew bil-mediċina. Mit-talb nifhmuha, mill-mediċina għaliex? Il-Kelma t'Alla tgħidilna li Alla tana d-duwa mill-art. Għaliex? Għax il-mediċina magħmula mill-ħxejjex. Il-ħxejjex huma ħolqien ta' Alla. Alla ħaseb għal rimedju tal-fejqan tal-bniedem anke bil-mezz naturali. U allura eżisti din nista' jkun mument fejn il-mod kif aħna nħarsu lejn il-mediċina, kif aħna nħarsu lejn l-istaff mediku. Għanqas aħna bħala nsara ma nħarsux lihom biss bħala fuq livell uman, tobba, nurses, spiżjara li jagħmlu xogħolhom. Dawn huma wkoll rigal ta' Alla għalina. Il-ħnina ta' Alla tidher anka permezz tax-xjenza fil-ħajja tagħna. U ejjew niftħu qalbna anke għal din ir-realtà, ma nħarsux lejn l-istaff mediku bħala dritt li għandi għax jiena ċittadin. Ok, jekk ma temminx forsi tħares li hekk, imma aħna l-insara ma rridux nagħmlu pass il qudiem u dawn naraw ukoll anke manifestazzjoni ta' ħnina talla. Jekk hawn xi ħadd li qed fil-qasam mediku eżisti, nixtieq nikoraġġikom. Il-mulej jaf idejkom kemm issew ġisem Ġesu. Għajnejkom kemm ħarsu lejn Ġesù, kemm tmajtuh, kemm sqejtuh, kemm kontu preżenti, komplu kunu sinjal ta' din il-ħniena. Issa di mhux dejjem tkun aċċettata ta' xi kultant xi ħadd ma jgorx għalina u mhux dejjem anke aħna s-saċerdoti. Ejjew ma nifqux minn dawk il-mumenti. Inħallu l-ħniena tal-lanka tirbaħ il-qalb tagħna biex bqu nuru ħniena. U l-aħħar ħaġa eżisti qabel ma nagħlaq. Il-ħniena ħdej is-sodda tal-marid, il-ħniena tal anka matul din is-sena, irid jgħix anka minnu marid. Kemm hi sabiħa eżis ħuti li intom morda li ma tħallux il-mart jalaqkom fikom infuskom, imma l-istess tbatija tkun ta' kompassjoni għalikom biex tiftakru fid-tbatija tal-oħrajn. Taf li anka fuq is-sodda tal-mart inti tista' turi ħniena ma' nies oħra, tgħidlek kif għadel. Meta titlob għalihom, pereżempju. Meta fil-mart tirċievi t-talb tuħu pjaċir, imma meta int marid u titlab għal oħrajn, dik hija ħniena kbira li anke l-marid kapaċi juri ma' persuni oħra. Jekk tgħix marid l-isptar, il-ħniena li tista' turi anke ma' l-istess ħabek tal-istess kamra li inti qed tgħix magħhom dak il-mument ta' mart. Tgħidli kif nista' nuriha? u anke b'daqsxejn ta' paċenzja li forsi qdew il-marid l-ieħor qabel ma qdew lilek, jew forsi kont int minn jeddek li ċedejt li jaqdu lilek biex jaqdu l-ħaddieħora pastikka aktar quddiem, dak ukoll huwa t-taħnina bejn marid u persuna marid oħra. Aħna l-insar eżistijej, it-tbatija ma talaqniex fina nfusna, bħalma Ġesu fuq is-salib sab il-ħin biex jiddialoga ma' Marija, ma' Ġwanni, mal-kriminal li jirbaħ il-ħnina talla fl-aħħar moment. Eh, xi drabi eh, kirridu nkunu fuq is-soda tal-mar tagħna fil-momenti jibsa tagħna illi tbatija ma talaqniex imma nibqu noffru mis-soda tal-mart anka l-ħnina l-oħrajn. Fl-aħħar mill-aħħar, il-ħalli li tajjeb ngħidu l aħna jirċiev il-ħnina minn Ġesu li qed ibati. Allura anka int fil-batija tiegħek fil-mar tiegħek tista' turi il-ħnina talla Għall-oħrajn, jalla eżisti nkunu tassu il-wiċċ ta' Ġesu għal xulxin mal-morda matul din is-sena ta' ħnina. Għal-morda minn mhux marid, però anke minnu marid għal bħaddieħor. Jalla nkunu dan il-wiċċ ta' Ġesu li mbagħad dak li jitlob issa mista mulej u rini wiċċek. Nistu niskopruh fuq is-sodda tal-mart, viċi versa. Minnu marid jiraħ minn mar jaraħ, Imma anke f'mar jarah, jarah f'wiċċ il-marid, u jekk nagħmlu dan, il-Mulej jagħtina sliem.